सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय गोर लागै छै सब कोई के आइ हम अट्ठाईसम दिन एगो सिंपल मेकअप टिप्स देव जा रहल छी सुंदर लगना सब लेडीज के एगो बहुत जरूरी हो छै सबके सुंदर देखबाक के चाही तो मेकअप करना एगो हल्का अपन फ्यूचर के निहारना हो छै हल्का अपन दाग सबके छुपेना हो छै मेकअप करला से स्किन मे पिम्पल सिम्पल सब नहि होइ छै लेकिन अगर मेकअप अहाँ नहि हटेलियै राति मे तऽ ओहिसँ पिम्पल सब आबि सकै छै मेकअप के हमेशा सुतय लए जाइ से पहिले नीक से डबल फेस डबल क्लीनिंग कऽ लेबै तऽ आओर बढ़िया रहै छै हल्का तऽ माइसिलर वाटर होइ छै से सबसँ बढ़िआँ होइ छै माइसिलर वाटर एक एकटा आब जे मेकअप रिमूवरे होइ छै ओहिसँ साफ कऽ लेबै तऽ सभसँ बढ़िआँ होइ छै नहि तऽ पहिले हल्का तेलो लऽ कऽ पहिले मसाज कऽ लेबै तब जाकऽ ओहिसँ साफ कऽ कऽ फेर फेसवाश कऽ कऽ नीकसँ साफ करबै तब पूरा अहाँके फेर साफ भऽ जायत पूरा तब जाकऽ अहाँ अपन कोनो मॉइस्चराइजर ई सब लगा कऽ सुति सकै छियै या जे अहाँ सब लगबैत हेबै से सब करनाइ बहुत बढ़िआँ होइ छै आ कखनो भी सवेरोमे सीधे फाउंडेशन ई सब तऽ सकबै कम से कम नहियो यूज करबाक होइ छै आइ काल्हि एते सुन्दर सुन्दर कंसीलर सब आबि गेल छै डेली बेसिस मे हल्का कंसीलर जतऽ जतऽ जरूरी अछि आँखि के नीचा मे नाक के एहि सब मे जतऽ जतऽ दाग सब छै फेस मे तऽ ओतऽ कनि कनि कंसीलर लगा लेबै जे अहाँके बढ़िआँ कम्पनी जे अहाँके बचत पैसा के हिसाब से बढ़िया कम्पनी जे अछि ओकर कंसीलर लगा लेबै बहुत बढ़िया रहै छै आ कखनो भी सकबैर के कोशिश करू ब्लेंडर के या तऽ सबखन साफ कऽ क यूज करू आ नहि तऽ हफ्ता मे एक दिन कनि हल्का माइल्ड शैम्पू हल्का नरम शैम्पू लगा कऽ ओकरा रगैड़ कऽ तब जाकऽ नीक सँ धो दियौ आ नहि तऽ ब्रशो के हफ्तामे एक दिन धो कऽ ओकरा रौद मे सुखा कऽ यूज करऽ पड़तै नहि तऽ सबसँ बढ़िआं होइ छै फिंगर सँ आंगुर से मेकअप के ब्लेंड केनाइ कियाकि आंगुर तऽ लोग सब दिन साफ करै छै सकबेर आंगुरे से अगर मेकअप के ब्लेंड कऽ लै छी हमहूँ अगर डेली बेसिस पे अगर कनिको करऽ पड़ै छै तऽ हम आंगुरे से कऽ लै छियै ब्लेंडर कहियो काल मात्रे यूज करै छियै हमेशा मेकअप करे से पहले दिन में फेस में मॉइस्चराइजर तो लगेवा के चाहिए सनस्क्रीन एकदम दिन में लगेवा के चाहिए सनस्क्रीन के बाद अगर छे तो पहले प्राइमर लगबे के तो पहले प्राइमर लगाओ तब जाकर अहाँ कंसीलर ये सब लगाओ चाहे फाउंडेशन लगबे छे तो ओहू में हल्का अगर मॉइस्चराइजर मिला देबे तो और बढ़िया से

ठीक के हाइ बोर्ड पर तऽ ओ एगो सिम्पल एकेटा प्रोडक्टमे सब चीज कऽ सकै छी अहाँ सब नै तऽ अपन अलग अलगो कऽ सकै छी ओना नै कोनो बात छै अगर सस्ता मे चाहै छियै तऽ आरो आब केश के बारे मे बताबऽ जा रहल छी हल्का हेयर स्टाइलो बहुत जरूरी छै हल्का अगर एतऽ तऽ सब खन अगर स्क्वायर फेस छै स्क्वायर फेस छै तऽ मिडिल पार्टीशन कऽ कऽ केश के एना कऽ अगर लटका कऽ रखबै तऽ ओ जे फेस स्क्वायर भेल रहै छै तऽ ओ कनि दुनू तरफ से कवर कऽ दै छै तऽ ओ फेस सुन्दर लगै छै आ गर्मी छै हमरा सबके आ केश खुला रखनाइ सबसँ बढ़ियां हेयर स्टाइल छै लेकिन हम सब गर्मी मे नहि राख सकै छियै तऽ बहुत गर्मी छै सब अपन एसी मे जे रहै छथिन हुनका लेल जे नहि रहै छथिन तऽ ओहि लए हमरा सबके लेल एतऽ मिडिल पोनी बीच मे जे पोनी करै छै एगो लोअर पोनी भेलै सबसँ नीचा सबसँ ऊपर आ एगो मिडिल मे जे बीच मे जे पोनी बीच मे जेना कऽ एगो सिम्पल बान्हि लै छै रबर से एगो हेयर स्टाइल बढ़ियां छै आ जेकर माथा छोट होइ छै जेनाकि हमर फोरेड ओतबो बहुत पैघ नहि छै तऽ फोरेड छोट वाला सबके केस अगर एना कऽ बफ कनि कऽ लेबै हमहूँ अगर एतऽ एतऽ बफ अगर कऽ लेबै तऽ बढ़िआँ लगतै कि बफ वाला हल्का कोनो चीज धऽ कऽ एहिपर हेयर स्टाइल बनेबै तऽ माथा कनि पैघ लगतै छोट माथाके अगर साइड पार्टीशन या मिडिल पार्टीशन कऽ के एना कऽ कऽ जे रखबै तऽ ओ आरो मूवी छोट लगतै तऽ बैलेंस नहि लगतै बढ़िआँ अगर जिनका छोट माथा छै ओ अगर केस उठा कऽ रखै छथिन उ केश बैलेंस बढ़िया लगे छै और जिनका माथा बहुत पैग छै उ सब ओय एना के साइड बैंग कटा लेथीन उ साइड में एना के छोट-छोट केश एना के आगू में लटका के उ बहुत सुंदर लगे छै देखे में त आशा करे छीये आहां के सिंपल मेकअप के आ हेयर के टिप्स नीक लागल हैत धन्यवाद गोर लागे छी सब कोई के।